Илдар, мин әзерләндем, кайсын кыздырабыз, менә монда укыдым да, журналы да бар, гәҗите дә бар. Кайсын кыздырабыз? Боларның э, барысын да кыздырырга материал табырга мөмкин булыр идедер бәлки. Без берсен дә кыздырмабыз, без э, бөек юлбашчыбыз, элекке юлбашчыбыз Ленин бабай әйтмешли, башка юлдан китәрбез, дустым.

э, ясыйбыз дыр дип уйлыйм менә журналистикада тел генә түгел инде журналистикада ул аның төп коралы э, журналистикада тел төп корал ләкин журналистикада менә акча мәсьәләсе дә хезмәт хаклары мәсьәләсе дә төп мәсьәләләрнең берсе әле аны да онытмаска кирәк менә җитәкчеләребез колакларына алсыннар и шуны да Инде мөхтәрәм журналистлар арасында менә бу проблема бар. Шуңа күрә журналистлар име берничә редакцияләрдә эшләргә тиеш. Э, менә ул сыйфатка бәрә.

Тәрҗемә процессында Минемчә, мәгънә тәрҗемә ителергә тиеш, әйме? Хәбәрләмәне тәрҗемә итәргә.
Гүзара Бушева дип әйтә иде, хәбәрләмә ул высказывание. Без аны алгы дәресләрдә һич итсез сөйләрбез. Бүген менә калькаларның уңышсыз үрнәкләренә генә тукталып узасым килә. Бер тапшыруда, мәсәлән, бер кеше әйтә, бу техника белән сирәк кулланалар. Монда тегү техникасы турында бара. Бу техника сирәк кулланыла. Бетте китте. Этой техникой редко пользуется дигәнне әйтә инде. Менә белән дигән сүз килеп керә шушы творительный падеж урынына, әйме? Аннары Ул монда тәрҗемә генә түгел, ул урысча фикерли була булып чыганды. Әлбәттә, урысча уйлап анда килә Илдар абый бит инде Маликов. Илдар Маликович Изам гомер буе шуны әйтте, аңлатты, көрәште шуның белән. Рүзәл абый Юсупова шул турыда яздылар. Һәм безгә менә шуларны алып, өйрәнеп, кулланма итеп эшләргә генә кирәк. Ләкин без менә шул ук игътибарсызлык аркасында, ая күрә эшләү аркасында аларны игътибарсыз калдырабыз. Менә тагын бер нәрсә әйтәсем килә, яшь кешеләргә карата инде бигрәк тә. Алар әйтәләр, һаман рус теле йогынтысында. Мине корт тешләде. Укусила пчела. Эт тешли, чөнки этнең теше бар, җәмәгать. Ә корт тешләми. Корт белән елан чага, чөнки аларның угы гына бар, аның теше юк. Мине корт чакканы бар, бик хәтәр ул, ул тешләүдән дә көчлерәк. Шуңа күрә әйтәләр бит алар тешләде дип. Әйе. Корт чага, эт тешли. Бәрән ите дип сөйләшәләр. Бәрән, баранина дигән сүзне турыдан-туры бәрән дип тәрҗемә итәләр. Бәрән ул ягнёнок, ул кечкенә. Аны суеп ашамый инде үзен нормальный кеше дип санаган кеше. Аның ите дә булмый инде.
Булмый. Менә мин авыл кызы буларак беләм, ул бәрәннең ите дә юк. Бәрән ите түгел, ул э, баранина булса да, сарык ите турында сүз бар. Менә моны төшенчәсе бутарга ярамый һич кенә. Тәкә суябыз дип әйтәләр ием бездә. Тәкәсе бар, ләкин ул баран булса да барыбер тәкә. Тәкә ите я булмаса сарык ите. Алга таба киттек. Э, эре шәһәр дип сөйләшәләр. Эре шәһәрләр, эре предприятие. Э, эре дигән сүз гомумән кешедә һавалы дигән мәгънәдә горур менә борынын менә борынын булып күтәреп йөрүче дөньяга борын тишегеннән карап йөри торган кеше эре кеше була мин шулай дип аңлыйм ә ул сүзне ә сиңа андыйлар очраганы бармы беләм мин аны әйтмим генә кем икән татар журналистикасында да андый иптәшләребез бар
ярар инде инде менә шулай иттереп э, эре дигән сүзне куллану һич кенә дә дөрес түгел ул урында э, рүзәлә юсупов бу хакта еш әйтә иде бик хак әйтә зур шәһәрләр Зур шәһәрләр, э, зур предприятие, олы предприятие, олы шәһәр. Тере түгел һичбер. Бәрәңге чистартам дип әйтәләр әле, ансына да игътибар ит. Әйе, бәрәңге чистартам, бәрәңгене чистартмый, розлай да чиста. Бәрәңгене әрчиләр я кыралар. Кайсы яктадыр тагын нәрсәдер эшлиләр. Бездә әрчиләр.
Э, диалекталь вариантларны кулланмыйбыз, әрчиләр һәм чистарталар, ә кыралар. Тагын бер әйбер бүлешәбез. Э, ниндидер менә һаман рус теленең йогынтысында менә шул фикерләре белән бүлешегез әле бүлешә ала кеше кесәсендәге көнбагыш белән әйме я булмаса ипие белән бүлешә ала менә шуны бүлеп кешегә бирү бүлешү алмасы белән алмасы белән ниндидер менә шундый нәрсә дип әйтим матди әйберләр белән ә ниндидер фикерләре белән бүлешү ничектер бик килешеп бетми кебек уртаклашудыр бәлки. Менә без монда Илдар сөйләнеп утырабыз инде. Былай сөйләмәгез, тегли сөйләмәгез. Безгә кайберәүләр үзебез дә ялгышабыз, сүз дә юк. Кайберәүләр әйтәдер инде, татарча аңлый бит инде татар кешесе. Нәрсәгә аны Илдар белән Мөршидә чыгып утырганнар да катлауландыралар ул татар телен дип тә уйлаучылар бардыр әле. Менә без аларны чакырабыз, шундый фикерләре булган кешеләр очраса. Ләкин бар андый аңлашсак та татар теле сафлыгын сакларга кирәк иде инде, әйме? Туган. Э, вопрос, э, значит, возникли трудности с финансами или с деньгами деген сөз инде бу. Акча белән. Акча кытлыгы туган, шул гына татар телендә Илдар Маликович һаман да Низамов әйтмешли, безнең хөрмәтле остазыбыз әниең бит инде болай сөйләде. Без аны тапшыру саен искә алабыз. Илдар абый безне карасагыз, сезгә кайнар сәлам җибәрәбез.
Шуннан да шулай. Менә ул бит инде акча кытлыгы татар телендә конструкция бөтенләй битенчә. Без икенче төрле сөйләшәбез. Кай вакыт авылларда да кеше белән аралашканда имә, шулай берәр нәрсә әйтеп куялар, шаклар катып торасың. Кара әле, ничек гади генә шушылай әйтә бит без дип. Без үзебезнең телебездән ничектер менә шулай читләшеп бизеп барабыз. Инде ясалма, корама телгә, бер әллә нинди телгә кереп барабыз шикелле, кызганычка каршы. Ә менә калькалар дигәннән әйме, шундый журналистларыбыз бар ике телдә эшли торган. Менә аларга нинди Лайфхак әйтер идең. Кыска гына әйткәндә, менә русчада ул э, матбугатны берәр органын чыгаран димме? Матбугат басмасында эшли. Тот урысчасында да эшли, татарчасында да эшли. Менә аларга ничек тиз генә тегесенә монсына күчергә.
Әгәр дә инде ул аның белеме булмаса, әзерлеге булмаса, анда эшләми инде ул. Димәк, ул ике телнең дә хәзинәсен белергә тиеш. Сәгыйть Фәйзуллин дигән тәрҗемәченең Ике тел хәзинәсе дигән китабы бар. Алайса сорауны икенче төрлерәк бирәм. Аның өстәлендә нинди китап ятырга тиеш, нинди хезмәт ятырга тиеш, ул нәрсә, нинди авторга таянып эш итәргә тиеш? Тәрҗемә теориясе дигән китаплар бар, Рузәлә абыйның. Шул ук Илдар Маликовичның китаплары. Андый китаплар бик күп. Үзең әйттең бит, китап укымыйлар дип. Шуңа күрә инде һич югы безнең каналыбызда да карасыннар дим. Шуңа күрә тырышабыз. Ярар, сорауларыгыз туса, Илдарга рәхим итеп шалтыратасыз. Ярар, инде лайфхак сәхифәсенә килеп җиттек бугай. Әйе. Мин һаман да үземнең э, радио һәм телевидениедә эшләүче коллегаларыма, бигрәк тә яшь коллегаларыма киңәш буларак, э, яшь артистларга, сәхнәдә эшләүчеләргә дә комачау итмәс, сүз басымнары турында бүген әз генә әйтмәкче булам. Бигрәк тә бу атна көннәрендә сизелә. Пәнҗешәмбе көнне, сишәм, сишәмбе көнне дип сөйләшәләр. Бу һич кенә дә дөрес түгел. Татар телендә, француз телендә кебек үк басымнар соңгы иҗеккә төшә. Дүшәмбе, сишәмбе, пәнҗешәмбе көнне пәнҗешәмбегә билгеләнгән. Менә шулай итеп ул кушымча кушылган саен арткы җеккә күчә бара. Һәм әлбәттә инде аның теге без белеп бетермәгән нечкә яклары да бар. Һәрбер очракны үзен аерым карарга кирәк. Ә гомумән алганда аның төп законы, гомуми законы сүз басымы сүзнең азаккы иҗегенә төшә. Сишәмбе, дүшәмбе, чәршәмбе. Илдар, бәлкем бүгенгә төгәлләрбез. Чыннан да шулай. Алдагы көннәрдә дә күрешүләр насыйп булсын.